Jitgħallem l-ilsien Malti minn ġara ħal ċkejken. Imrobbi ħaż-żebbuġ. Tifel fuq ruħu.
Kien tifel imqareb, jiġifieri tifel illi biex ngħidlek ommu ma setax issib tarfu. Jikteb l-ewwel poeżiji tiegħu bit-Taljan, imma Meta mbagħad ħalla t-Taljan u mar fuq il-Malti, dawk li kienu jadurawh marru kontra tiegħu u għamlulu ħajtu nfern.
Ma jitħallix jibqa' jorqod fis-seminarju fejn kien jgħallem u n-nies jibdew jissuspettaw ħażin u jippruvaw jaqtgħu xi tkun ir-raġuni.
Il-biċċa l-kbira li pruvaw jaqtgħu x'kienet Kollha marru li kien hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sess, mas-sesswalità. X'kien hemm f'dawk iż-żminijiet għalfejn ingħatat dit-taqliba kollha fis-seminarju? Xi ħadd kiteb ittra anonima, kiteb ittra anonima fuq Dun Karm.
Jingħaqdu qlajjiet dwar il-preżenza ta' nisa fil-ħajja tiegħu.
Jgħidulu Namluk Monsinjur, pero kaċċil is-seftura. Il-mara hija l-figura ewlenija fil-poezija ta' Dunkar. Jgħid espliċitament is-sider tal-mara jitbandal mal-passi tagħha. Dunkar hemm ħafna poezija senswali, kważi erotika, pero hija pulita, modesta u dejjem reliġjuża wkoll. Jikteb diversi poeziji lill eroj Malti Dum Mikiel Xerri u lil Mikiel Anton Vassalli.
Vassalli Meta narrex ġewwa ħsiebek Iħsib li kiber ma' zozitek fruma U kif fissirtu fit-taħdit ma' ħbibek Meta l-artek rajt bil-ħan maħkuma
Jikteb ukoll poeżiji dedikati lil kennies umli. u lil sempliċi Kanarin. Iżda ma narx għalik, għasfur l-elluxi, għalkemm ħajtek togħġobni. Iżjed fil-għoli mill-ħajja ta' din l-art it-tama tiegħi. Dun Karm huwa poeta. Bil-capital letter poeta. Jikteb l-innu Malti. L-innu Malti ġib kuberazzjoni. Ikun hemm min irid ibiddel xi kliem mill-innu Malti. Dun Karm kiteb dak l-innu Malti Għal dan l-innu hekk irridu jien bil-full stops, bis-semicolons, bil-ħejdulu, hekk. Min ma jogħġbux, ineħħih.
Fil-poeżiji tiegħu jiġġieled ħafna favur l-ilsien Malti.
Għaliex tarmiħ l-ilsien li tagħtek ommok?
Isir il-poeta nazzjonali ta' Malta. Verament,
ħabb dak kollu li huwa Malti. Il-veru karattru tiegħu kien dak il-karattru ċajtier. Dunkan wieħed kellna, mhux se jkollna ieħor bħalu. Dal-bniedem kien veru bniedem eh, kbir, eh?

F'dan ir-raħal jitwieled il-poeta nazzjonali ta' Malta, Dun Karm Psaila. Dun Karm twieled Ħaż-Żebbuġ. Twieled fit-18 Ottubru 1871. Dun Karm li twieled f'pajjiż kif nafu li l-Malta ta' il-krema kollha, le? Vassalli, Domikin Xelli, eh, mbagħad Dun Karm stess. Din hija d-dar fejn twieled Dun Karm Psaila f'Ħaż-Żebbuġ. fi Triq il-Parroċċa numru 18.
Numru 18 Triq il-Parroċċa u numru 18 hija l-ġurnata ta' meta twieled t'Ottubru. Meta kien żgħir Karmenu Bsajla jgħid li kien imqareb. Dun Karmi jgħid li meta kien tifel kien imqareb, imma imqareb mhux f'sens ħażin, fis-sens li kien tifel fuq ruħu ħafna. Kien jilgħab ma' sħabu Biż-żugraga jew bit-tajra. U kien jixxabbat mas-siġar. Jiġri fil-widien, itajjar it-tajra. Il-ħajja li t-tfal jgħaddu, ħajja normali, li t-tfal Żebbuġin jgħaddu ġo Ħaż-Żebbuġ. Ta' erba' snin, fit-toroq ta' Ħaż-Żebbuġ, iċ-ċkejken Karmenu Psaila jkollu inċident.
Ommu kienet qed issajjar xi laħam. għall-ikla ta' flaxija u da ta' Duncan ta' tifel li kien rid biċċa laħam mal-ewwel għax kellu l-ġuħ. U għamu qabda biċċa ħobs u tatu l-laħam ġo fija. U għaltlu biex imur joqgħod jikola fuq l-adba. Ta' tifel li kien da ħareġ barra, Dunkar, b'xorta ħażina kien hemm kelb tal-kaċċa li malli xam mill-laħam qabes għal fuq da. U bil-qata liħa Kien inqatalu erq minn għajnejh ix-xellugija li ħallietu werċa l-għomru ġifieri. U tilef għajnu bil-għara imtenni. Mar għand ommu jibki, ommu mandunax mill-ewwel l-unzijata, ħaditlu wiċċu fidea u Karmenu jgħid li ħadha ħadita vera bi kbira. Daret bih, ħaditu għand diversi tobba u diversi speċjalisti hawn Malta u kulħadd jgħidilha li ma hemm x'tagħmel, l-għajn hija mitlufa, l-għajn hija dik li hi, speċi. Baqa' werx ħajtu kollha. Dun Karm.
Sħabu jsejħulu Karmenu l-oħxon, għax meta kien żgħir kien jiekol ħafna. Kien oħxon dur Karm. Kien oħxon. Omm Karmenu, l-Unzjata, tibagħtu jbigħ il-karawett imma. Imiktar kien
jiekol karawett u milli jbigħ. Iżda minkejja li Karmenu b'sajra jkun imqareb, fl-iskola jmur tajjeb ħafna.
U kien jaf jikteb u jaqra, ma kienet eċċezzjoni din. U forsi mhux mhux tabxej li Dun Karm ħareġ tifel bravo ħafna fl-iskola. u jammetti illi kemm dam l-iskola primarja, bħal kwansi kull wieħed u waħda minna, skarta nofs talar. Darba minnhom jammetti li skarta nofs talar u jgħidlek imma kif skartajt nidem mill-ewwel u minn dak nhar il-qudiem qatt ma skarta aktar. Din hija l-iskola fejn imur it-tfajjel Karmenu Psaila. Karmenu fl-iskola qatt ma jieħu premjijiet.
Però qatt ma ħa premjijiet fl-iskola. Iġfir dik l-intelligenza kollha allura qatt ma kien jiġi minn tal-ewwel. L-istudent Karmenu Psaila jitqis intelligenti għax jaqbeż il-klassijiet.
Turija ta' kemm vera kellu moħħ tajjeb kien li Dan laħaq l-aħħar klassi jgħidulha klassi tas-surmast dak iż-żminijiet. Għamel tliet snin, mhux bħala repeater, imma għax ma kienx hemm aktar u darba fost l-oħrajn wara l-iskola qegħdin jiklu mal-familja u l-om u l-missier għallhom isma' jiena ġbajt immur hawnhekk l-iskola primarja, l-elementari kienu jgħidulha dak iż-żmien. Tallim ti kelli nitgħallem ma nistax nitgħallem aktar u nixtieq immur x'imkien aktar. Mal-ħaġra tajn, jgħid Karmenu, U missieru qallu, orajt, fejn trid tmur? L-għażla kienet bejn il-liċeo jew is-seminarju. Ma kienx jaf la xtoffri skola u laqas xtoffri l-iskola l-oħra u ddeċida li mur is-seminarju. Ta' 14 sena, Karmenu jitlaq mill-iskola primarja. Sena wara jagħmel sena jistudja l-Latin privat. Umbagħad jidħol is-seminarju blajnuna kbira ta' missieru.
Tar seminarju ta' 16 sena. Mar is-Seminarju tal-Imdina u hemmhekk baqa' sakemm sar qassis. Qassis li laħaq ta' 23 sena, ta' 23 sena, kien għadu żgħir ħafna meta saħaq qassis. Iżda Filippu, missier Dun Karm, il-bniedem li għenu ħafna biex jidħol is-Seminarju ma jilħaqx jara lil ibnu jsir qassis. Dun Karm tilef lil missieru sena qabel qaddes. Missieru ma tantx gawdih, missieru kien ibaħħar, iktar li għex ma' ommu, ma' ħutu. Malli Dun Karm isir qassis, jaqa' f'dipressjoni u jaqbdu attakk nervuż. Raġun tal-istudju li kien ikollhom is-seminaristi dak iż-żmien, dak iż-żmien Mhux biss inti qed titgħallem il-klassiċi, mhux biss għandek il-Latin, imma kellek il-filosofija, t-teoloġija, il-matematika, astroloġija. Tiskanta, mhux kif qabdet u kif ma setgħetx taqbdu. Dipressjoni. Wara li jsir qassis, Dun Karm jibda jgħix, jorqod u jgħallem is-seminarju.
Bil-paga ta' tmien liri fis-sena. Kemm kien jgħallem da affarijiet. Kien jgħallem it-Taljan, kien jgħallem il-Latin. Kien jgħallem il-kosmografija, kien jgħallem l-aritmetika, kien jgħallem il-ġeografija. Kien jaf tajjeb l-arkeoloġija u kemm li żgħażagħ kien iġalhom jieħdu interess f'affarijiet bħal katakombi, eh, fit-tempji. Iż-żgħażagħ jieħdu pjaċir jitgħallmu ma' Dun Karm għax il-mod kif jgħallem ma jkunx tas-soltu.
Meta kien jgħallem is-seminarju jidher li l-istudenti kienu jħobbuh ħafna. U bosta studenti isemmu kemm meta jitkellem kemm meta kien ikun fil-klassi kien jitkellem passjoni kbira, speċjalment meta kien jitkellem fuq il-poeżija. Kien joħroġ l-istudenti meta kien jgħallem is-seminarju, kien joħroġhom u l-mandolina, eċċetera. Dun Kalm jirreċta u jdaħħaq fuq il-palk tas-seminarju.
Dun Kalm jaħdem it-teatrin jieħu sehem. Qabel jagħmlu il-performance, is-seminarju, jgħidilhom eh, fuq issa jkun illum u jagħmel poeżija twila, jibda jaqra. E, ma kien jonqsu xejn. Ma l-istudenti kien jammira ta' buffu magħhom ta' purċinell. Barra li kien jirreċta, Kien idoqq il-mandolina, idoqq il-kitarra u jien sibt miktub ukoll li kien idoqq l-arpa. Jilbsu l-ħwejjeġ ta' ħaddieħor, jagħmlu r-rexti. Kien kontentissmu hemmhekk. Is-seminarju anzi kien kien jimpressjonahom bħala wieħed mill-iktar għalliema ferħanin. Iżda l-ferħ u ċ-ċajt fis-seminarju Għal Dun Karm jintemm ħesrem. 11 ta' Frar 1909. L-Unzjata Psajla, Omm Dun Karm, tmut. Sena wara fl-1910, fis-seminarju s-seħħ taqliba ordnata mill-Vatikan, il-Kardinal Pietro La Fontaine jintbat minn Ruma biex iwettaq riforma ekklesjastika f'Malta. Kien ġie Isqof mill-Italja għamel żjara u Malta u dana ġie biex jagħmel żjara lis-Seminarju.
Malli jtemm iż-żjara tiegħu fis-Seminarju, il-Kardinal La Fontaine iwaqqaf lill-għalliema milli jgħixu u jorqdu hemm ġenb. Is-Seminaristi, kemm l-istudenti u anke l-għalliema fis-Seminarju, kienu jgħixu Jorqdu, jieklu, jitgħallmu u jgħallmu fis-seminarju stess. Lil La Fontaine din il-ħaġa m'għoġbitux u kellem lill-qassisin jorqdu fis-seminarju, fosthom Dun Karl.
Qallhom le, qallhom intom tiġux hawnhekk jorqdu biss, is-seminaristi, ir-rettur, il-viċi-rettur, U l-ekonomu li jiġbor il-flus. Ir-raġuni l-għaliex La Fontaine ħa din id-deċiżjoni tibqa' misteru. Iżda hemm min għamel rapport anonimu dwar Duncan.
Ħadd kiteb ittra anonima, kiteb ittra anonima fuq Duncan. Min għamel ir-rapport ħass li Dun Karm u l-għalliema l-oħrajn kellhom relazzjoni forsi familjari wisq mal-istudenti. Dan ir-rapport baqa' dejjem mistur. In-nies jibdew jissuspettaw ħażin f'Dun Karm.
Dak iż-żmien kienet għamlet għagħa li bniedem bħal dak qed jgħallem is-seminarju u sab ruħu barra. In-nies jibdew ifittxu r-raġuni għaliex Dunkar ma tħallihx milli jkompli jgħix u jorqod ġewwa s-seminarju.
Il-biċċa l-kbira li ppruvaw jaqtgħu x'kienet, kollha marru li kien hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sess, mas-sesswalità.
Qlajjiet kien hemm. Kien hemm qlajjiet. Xi ħadd akkużah li għandu dawn it-tendenzi. U Dun Kalm ħassu ddispjaċut ħafna li kienu nqalgħu dal-qlajjiet fuqu. Ħassu mwarrab, ħassu anki umiljat, għax qisu tilef. L-ewwel tilef il-familja tiegħu minn Ħaż-Żebbuġ. Imbagħad tilef il-familja l-oħra tas-seminarju, il-komunità tas-seminarju u spiċċa waħdu. Iżda minkejja li Dun Kalm ma tħallix iżjed jgħix u jorqod fis-seminarju, Huwa jkompli jgħallem hemm ġew u ma ngħata l-ebda kastig.
Imma lilu ma taħ ebda kastig, jiġifieri baqa' jqaddes, baqa' jqara, baqa' jippriedka, baqa' jgħallem is-seminarju. Dun Karm ma tkeċċiex mis-seminarju, Dun Karm baqa' jgħallem is-seminarju imma ma tħalliex jibqa' jgħix hemm. Dak iż-żmien
qassis malajr kien jiġi kkastigat. Biex jiġi kkastigat kienet sempliċi, jibgħat aħħar għalih l-isqof u jgħidlu li ġie kkastigat. U jħodlu l-quddiesa da ma jħallux iktar qara lin-nies. U daqshekk, u laqqas jgħidu għalfej, jiġifieri tikkastiga, jiġifieri. Hm? Dun kaf da fil-kasta tun karm dan ma seħx. Dun karm ma jiġix kastigat mill-isqof għax ma xejn ħażin, però jiġi kastigat mod ieħor. Dun karm jispiċċa jgħix waħdu ġewwa dar fil-belt fit-triq l-ifran. Dar li jkun fiha biss tliet tikmamar. u Duncan stess jgħid li ġo din id-dar iħossu midfun ħaj u li ma jaf lil ħadd u li ħadd ma jafu. Kien jgħid li hawnhekk qiegħed ngħix f'dar ta' tliet kmamar fejn ma naf lil ħadd u ħadd ma kien jafni. Duncan jerġa' jaqa' f'dipressjoni.
Kienet it-tieni darba li waqa' f'dipressjoni Duncan. U spiċċa jmur jgħix fi tliet kmamar fi Triq l-Ifran il-Belt, fejn hemmhekk bata, litteralment bata, l-iżolament fiżiku u iżolament psikoloġiku. Id-dar tal-Belt kien fiha tliet kmamar biss, jiġifieri kien u kien iħossu hekk jiġifieri minn dak il-wisa' ta' dar li kellu kemm meta twieled kellhom dar kbira, kienet tesaħħhom tajjeb. Imbagħad id-dar li bena bena missieru ta' xejn iktar 'l isfel minn Triq il-Parroċċa kienet dar komda ħafna. Dun Karm waħdu fid-dar tal-belt jibda ma jiekolx u jħossu fil-periklu tal-mewt.
Kien fil-periklu jiġri li jimrad sew għax kien qed inaqqas min-nikel. Għalih is-solitudni kienet li waslitu waslitu f'tarf il-qabar.
Meta kien jgħix fis-seminarju, Dun Karm kien isib kollox.
Isib jiekol, isib wejġu ndaf, jiġifieri l-iktar affarijiet bażiċi, elementari li kellu bżonn kien isibhom fis-seminarju. Bir-riforma dan kollox sfaxxalu. Malli jidħol fid-dar tal-belt, Dun Karm isib kanarin magħluq ġo gaċċa.
Jidħol hemmhekk u jsib lil dan il-kanarin. Tant kien waħdu li beda jitkellem ma' kanarin. Wara xi ħlewwa da qed jitkellem ma' pespusa. Da qed jitkellem mhux ma' persuna li qed tifmu. Kien ikellem qed ikellem Bniedem eh, qed jisimgħu għax donnu kien kważi kważi tilef fil fiduċja ta' ċerti nies illi suppost kien jixraq li tuħ aktar ġieħ. Dun Karm jikteb poezija dedikata lil Kanari.
Xi ġmil ta' ħajja, taħx bla ma taħseb xi kun għada u li ma iltu ġlied qed isir barra minn darek. Iżda ma ngħirx għalik għax furra luxi. Inti għandek taħx bik innifsek u bimħabti U jien bit-tama li Alla f'qalbi nissilli. Il-Kanarin dun karm qallu, Isma', qallu, inti furtunat. Qallu, għax inti mhix bħali, inti ma taħsibx. Ma tafx li inti qed waħdek ġo gaġġa. Imma jiena li għandi l-fakultà tal-ħsieb, Jiena nifhem li qiegħed hawnhekk waħdi abbandunat. Qed juri d-diqa tiegħu. U kultant tgħid min qiegħed ġol-gaġġa, il-kanarin jew il-poeta.
Din l-istorja ta' Dun Karm u l-kanarin tispira lil wieħed mill-abbatini li jkollu Dun Karm. Dan Karmel Psaila, dilettant tal-fotografija. Meta jkun żgħir, Kalm il-Bsajla jagħmel is-sena Abbati ma' Dunkalm. Meta jkun qiegħed jieħu xi ritratti fl-isptar ta' San Vinċenz de Paul, Karmel jilmaħ gaċċa.
Kont mort indur San Vinċenz fejn l-anzjani u nara gaġġa f'kantuniera u sibt anzjan u ressaqtu leja u da u poġġejtu fl-istess poza ta' dar ritratt ta' Dunkar u kien wieħed mir-ritratti li kien għamilli suċċess niftakar. L-anzjan qiegħed, biex insejħilha hekk bejn inverted commas, ġol-gaġġa St. Vincent de Paul. Magħluq, ejja ngħidu hekk. U l-għasfur qiegħed ġol-gaġġa magħluq ukoll. Għala speċi kien hemm dik il-konnessjoni. Ġo din id-dar tal-belt Dun Karm jikteb poeżiji oħra Maltin, fosthom l-innu Malti, li jsir l-innu nazzjonali ta' Malta. Dalwaqt se nisimgħu l-istorja tal-innu Malti u x-xebħ tal-mużika ta' dan l-innu ma' għanijiet oħra. Dalwaqt naraw id-batija li għaddi minna Dun Karm tal-li jieqaf jikteb il-poeżiji bit-Taljan u jibda jikteb bil-Malti.
Ġemgħajjar Edun Karm anke fuq gazzetti. Dalwaqt, nisimgħu l-versi poetiċi li Dun Karm jiddedika lil Ġannina Pisani, is-seftura li tkun f'ċentru ta' kontroversja fil-ħajja ta' Dun Karm. Wara l-mewt ta' din is-seftura, Għamel żmien twil il-pjanu ma jmissux.
Dalwaqt se niltaqgħu mal-mara li qatt ma tiltaqa' ma' Dun Karm, imma tonfoq kważi ġidha kollu fuqu biex jingħata l-ġieħ li jixraqlu. Iżda qabel ma niefqu, nisimgħu t-tbassira li għamel Dun Karm b'sajla lil Mikiel Gonzi meta jkun għadu student tiegħu fis-seminarju. Wieħed mill-istudenti ewlenin ta' fama li ħalla impatt qawwi daqs kemm ħalla Dun Karm fuq l-istorja Maltija kien Mikiel Gonzi. U darba omm Gonzi, meta kien għadu Gonzi student, qaltlu ibni jsir qassis Dun Karm, Alla ibnek mhux biss qassis isir, isir isqof ukoll. U dik qalha Gonzi stess. Ma nfissirx li Dun Karm kien profeta ta'.

wara li tispiċċa xi attività politika, waqt ġieħ ir-Repubblika, fil-premjazzjonijiet tal-Ħaddiem tas-Sena, waqt l-Istrina, waqt xi żjarat internazzjonali bħal tal-Papa u r-Reġina tal-Ingriterra. L-innu Malti jindaqq ukoll meta jinkixef il-mafkar tal-awtur tiegħu fil-Furjana. L-awtur tal-innu Malti m'hu ħadd ħlief Dun Karm Psaila. Dun Karm forsi l-iktar li nafuh imbagħad il għaliex kiteb l-innu Malti. L-innu Malti li f'kull programm, kull funzjoni nisimgħuh jidħol f'widnejna u niftakruh. L-innu Malti ħareġ mill-qalb ta' poeta li jħobb l-art twelidu. Il-mużika tal-innu Malti hija tal-Kulunell Professur Robert Sammut. L-idea ta' innu nazzjonali għal Malta lil Professur Sammut tiġih fl-1921 meta kien ġewwa l-Edinburgh fl-Iskozja. Kien Edinburgh fejn huwa studja biex sar speċjalista. Darba minnhom kien kif kien ma' sħabu tobba minn pajjiżi differenti. Staqsewh biex ikanta l-innu nazzjonali ta' Malta. U hemmhekk Robert Samu tinduna li Malta, fis-sud tal-Ewropa fejn qegħdin aħna, innu nazzjonali ma kellhiex. U sħabu qalulu, Ej, isa, l-innu Malti. Innu Malti? Malta? Aħna m'għandniex innu Malti. Eh, u staħa, Robert Sammut, ma Malta man, Malta man nix innu Malti, man nix innu tagħna. Kien l-innu Ingliż li aħna konna inkantaw fl-iskejjel u meta jispiċċa l-kunċert tal-banda. U Sammut li kien tabib imma kien dilettant tal-mużika, kien ħarbex xi noti u dan noti li kien kiteb Sammut kienu waslu għand Avi Laferla li kien direttur tal-edukazzjoni. U Laferla l sa din għanatija li xi poeta biex jikteb ukoll il-klim fuqha. U kien mara Dunkam li kien ukoll dilettant tal-pjanu, fil-fatt diversi ritratti ta' Dunkam naraw bil-pjanu waraħ. U Dunkam kif jgħidu stess ipprova jlaqqa il-melodija li taħ samut ma' ritmu li seta' jolqot l-aktar din il-melodija. u minn dak iż-żmien l-innu Malti ta' Dun Karm u Robert Sammut jibda jiġi kantat kuljum fl-iskejjel. Ħafna iskejjel tal-Gvern, proprju l-ewwel ħaġa li jagħmlu filgħodu, qabel jidħlu fl-assembly tal-iskejjel, ikantaw l-innu Malti. Anna Borg Cardona hija riċerkatriċi għall-mużika Maltija u tgħid li hemm xebħ bejn il-mużika tal-innu Malti ma' għanjiet li ħarġu qabel. għandha xxebb ma' melodiji li kienu diġà jeżistu. Fl-1838 kien hemm wieħed George Percy Badger li jippubblika ktieb fuq eh, deskrizzjoni ta' Malta u Għawdex. U, u fija daħħal ukoll l-użanzi tal-Maltin, kienu jħobbu l-poeżija, kemm kienu jannu, it-taqbil li kienu jagħmlu u fosthom għamel ukoll eh, eh, melodija ta' Anja jinħanina ser insifer. Issa, di għamel il-klim u in-noti tal-mużika. In-noti tal-aħħar tal-mużika ta' George Percy Badger Għandhom xebħ man-noti tal-innu Malti. Jekk naraw il-melodija li li eh, ippubblikalna da George Percy Badger, naraw illi in-noti tal-aħħar huma in-noti tal-innu Malti. Eżatt l-istess noti tista' tismagħhom. George Percy Badger veru ismu Ingliż, imma kien jaf il-Malti sow u kien ilu Malta. Ġifiri, daw kien semaħħom sowa u nizzilhom. Imma din l-għanja ta' Badger mhix l-unika waħda li tixbaħ il-melodija ta' Robert Sammut. Fil-bidu tas-seklu 20, Alberto Favara, mużikologu ta' Sqallija, ikun qed jiġbor il-mużika ta' pajjiżu u jiġu f'idejh xi għanjiet ta' baħrin Maltin li jkunu fi Sqallija. Nerġgħu naraw di l-aħħar frażi simili ħafna għall-innu Malti. Mhux eżatt, imma fil-varjazzjonijiet li jagħti naraw li hemm xebh kbir. Mhux hekk biss, imma anki fil-bidu Dawn l-għanjiet ta' Favara jibdew b'nota ripetuta. Mhux daqs l-Innu Malti, l-Innu Malti jirrepeti l-istess nota sitt darbiet.
Filwaqt li l-melodija tal-innu Malti fiha x-xebh ma' għanjiet oħrajn, il-kliem tiegħu, li kiteb Dun Karm, huma uniċi. Is-saħħa lill-ħaddiem! Agħti l-qawwa lil min qed jiggvernana, min hu qiegħed fil-poter. Żomm il-għaqda fil-Maltin u s-sliem dejjem il-profondità tal-ħsieb Dun Karmjan fejn jgħidlek Il-qawwa tal-poplu Malti. Kull kelma li hemm għandek eh, għandek tifsira. Il-kliem irid ikun mażul u mirqum, mhux kollox jott. Dun Karm kien metikolus u jrid l-affarijiet sewwa. Lil din l-art ħelwa huwa l-ewwel vers tal-innu Malti. Ħelwa bħall-għasel. Malta tkun magħrufa bħala Melita, jiġifieri l-art tal-għasel, minħabba l-produzzjoni unika tal-għasel f'Malta. Il-din art ħelwa, il-lom hija ħelwa. Kelma ħelwa tinsiex hija marbuta mal-kelma għasel, il-ħlewa. Dak iż-żmien kienu jaħsbu l-kelma, dak iż-żmien kienu jaħsbu l-kelma melita, mel, mel bil-Latin, miele, mel fluas, għani, ħani għaw, għasel. Kienu assoċjati l-kelma ħlewa, dun kalmija marbuta mensament ma' Malta. Fl-ewwel strofa, kienu jitkellmu fuq familja. Lil din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha, ħares Mulej kif dejjem itħarist. Ftakar li lilha bħala dawl li biss, li qiegħed jitkellem ma' Missieru li ma jissemmiex, il-Mulej le, però l-bogħod, Alla. Biex joħsib il-mama tiegħu, qed jgħidu pa, ħossib ommi kif dejjem ħadd isibha. It-tieni strofa hija familja nazzjonali, politika, tieni strofa hija politika. Għati kbir Alla, d-den il-min ħakkima. Għati, l-ħakkima ġveri tista' tikmanda, tista' to govern. Agħti l-għaqal il-Gvern, Gvern għaqli, kif ngħidu llum ukoll. Rott il-ħna lis-sid, saħħa lill-ħaddiem, jiġifieri rott il-ħna lill-employer, is-sid, is-sid huwa l-employer. Mbagħad fl-aħħar nett seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-Sliem. Jiġifieri l-poplu Malti ta' Gvern għaqli, ħaddiema u employers li jinftehmu u fl-aħħar nett poplu li ma joqlax inkwiet. Ħafna studjużi jgħidu li l-innu Malti instema' l-ewwel darba fi Frar tal-1923. Imma fil-verità, Instema' xarejn qabel ġewwa t-Teatru Manwel. L-innu Malti indaq għall-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru 1922. Indaq it-tieni darba fl-Epifanija tas-sena ta' wara, s'intendi. u wara li jinstemgħu l-aħħar noti tal-Innu Malti għall-ewwel darba, l-udjenza tkun titterġa' tisimgħu.
In-nies tant entużjażmaw ruħhom, qegħdin jisimgħuh l-ewwel darba dan, illi bdew jgħajtu għal ankor. Bis, bis, bi! L-innu reġa' indaqq u t-tieni darba kulħadd qam bil-wieqfa. L-ewwel standing ovation li għandna dokumentata. Iżda meta jinstema' l-innu Malti għall-ewwel darba f'Diċembru 1922 u għat-tieni darba f'Jannar tal-1923, Dun Karm ma jkunx preżenti. Fil-31 ta' Diċembru miet ħuh Kola, Nikol. Ġifieri seta' kien agonija Meta ndaqq l-ewwel darba l-innu, Dunkar ma kellux moħħ li jmur dawn is-serati. Fil-ktieb tal-programm tas-serata jkun hemm miktuba l-versi tal-innu Malti. Imma ma jkunux kif kitibhom Dun Karm. Dunkarm
kiteb f'gazzetta ta' dak iż-żmien qallu Sur Direttur, qallu bqajt niexef kif ħarbtuh fl-ortografija, qallu xi ftit fil-versifikazzjoni. Dun Karm jirrabja.
Dun Karm kiteb dak l-innu Malti għal dan l-innu hekk irridu jien bil-full stops, bis-semicolons, bil-ħejdulu, hekk. Min ma joġbux. Ineħħih. Tant kemm ikun fit Dun Karm, li biex jikteb l-innu Malti juża din it-typewriter li għandha l-alfabett Malti. Din it-typewriter kienet tinqasam ma' diversi kittieba u poeti. Dak li maqtuha ċe u ġe u zeta. U kienu jġorraw bejnietom, mexxew bejnietom, illum toħda inti ma toħda l-ieħor ma toħda jien. Nisien jiddubbaw biha. Sena 1964, tliet snin wara li jmut Dun Karm, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tikkonferma l-innu Malti bħala l-innu nazzjonali ta' Malta. Għax dan l-innu kitbu Dun Karm. Dun Karm ta' dan l-innu ta' Inti ta' Dun Karm, eh, ta' Dun Karm morrajt, what's in a name, u nejdu l-Ingliżi, what's in a name, Dun Karm mar kemmu għaddatta da. Sena 1979, 18 sena wara l-mew ta' Dun Karm b'sajla, ikun għatem min li tibiddel xi vers mill-innu Malti. Il-kelma jaħkima ma ddoqx għal widnejn il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Duminku Mintoff. Wara l-ħelsien, il-Perit Mintoff ried ibiddel il-kelma jaħkimha. L-ibda innu ta' nazzjon ma daħal f'polemika biex ibiddel il-kelma. Duminku Mintoff meta kien għadu żgħir, kien iltaqa' ma' Dun Karm B'Sajla. Kien iltaqa' miegħu meta Dun Karm kien spiċċa minn għalliem tas-seminarju u mar jaħdem fil-bibjoteka bħala assistent bibjotekarju. U bejn Dun Karm u Duminku Mintoff tinqalab raspura. Meta Dun Karm ikun fil-bibjoteka, Jagħti pariri liż-żgħażagħ x'kotba għandhom jagħżlu għall-istudji tagħhom. Kien jagħmel ħafna ġid anke għax dawk li jkunu żgħażagħ jiġu biex jisselfu xi ktieb itihom parir, pereżempju tiħux dak, ħu dak. Imma jkun hemm xi ħadd li ma jħux gost bil-pariri ta' Dun Karm? Jgħidu wieħed biss darba ma ħax pjaċir bla għandu Dun Karm tom inkum intof. Bħal fittex xi ktieb ta' Karl Marx u dun kam għallu mux aħjar taqra per eżempju dak il-ktib u dak għamel il-nervju tala il-barra.
22 ta' frar 1941. Il-Gvern ta' Malta jiddikjara l-innu Malti bħala l-innu uffiċjali ta' Malta. 25 ta' Marzu 1945. Waqt partita futbol bejn Malta u t-tim Jugoslav ta' Hajduks fil-ground tal-Gżira. Flok jindaqq l-innu Malti, jindaqq l-innu Ingliż. U s-supporters Maltin ma jiħdux pjaċir u jibdew jipprotestaw. Isma', aħna Maltin, isma' aħna għandna l-innu tagħna. U kantaw b'għajta kbira l-innu Malti ġewwa l-istadium tal-Gżira. Imma dun kalm l-innu Malti bda jdoqqu ħafna qabel ma ndaqq fit-Teatru Manwel. Duncan kien idoqq l-innu Malti fuq il-pjano tas-seminarju meta hemmhekk kien jgħallem biss. U din id-darba ma jkeċċuhx. Li l-innu Malti kien idoqqu kuljum bil-pjano, kien jintefa' war l-ofsinhar idoqq xi melodiji fuq il-pjano, fosthom kien ikun hemm l-innu Malti. Iżda mhux kulħadd jieħu pjaċir li Duncan kiteb l-innu Malti. u li kważi jieqaf jikteb bit-Taljan biex jikteb il-poeżiji tiegħu bil-Malti. Dun Karm jikteb mal-146 poeżija bit-Taljan. Dun Karm ma bediex bil-Malti, kiteb poeżiji bit-Taljan l-ewwel.
Saħansitra jinqalgħu qlajjiet fuq Dun Karm għax miegħu fid-dar tal-belt ikollu seftura, lil Ġannina Pisani. Dana kollu għax jibda jikteb il-poeżiji tiegħu bil-Malti. Meta mbagħad ma- ħalla t-Taljan u mar fuq il-Malti, dawk li kienu jadurawh marru kontra tiegħu. U bdew jaqlgħu ħafna affarijiet fuqu li kien qed iżomm il-Ġanina Piżan id-dar tiegħu, misu jisħi u qassis u dana, sewwa qal li qed jaħdem għall-Protestantiżmu.
Il-qlagħijiet ta' Dun Karm u Ġanina Piżani jkomplu jiżdiedu wara l-mewt tagħha. Għax Duncan jiddedikalha żewġ poeżiji. Qabdu miegħu għax ma naħsibx li hawn ebda qassis ieħor li rnexxielu jikteb poeżija lil mara li kienet qed tieħu ħsiebu fejn juri qalbu, juri l-milja tas-sentimenti tiegħu lejha bil-manjera li għamel Dun Karm. Nisimgħu ftit mill-versi li Dun Karm jiddedika lil Ġannina Pisani, wara li mietet fil-ħmistax ta' Frar 1937.
Ġannina, il-qabar mhux għal dejjem, sħiħa ġewwa qalbi hija din it-tama tiegħi, għad nerġgħu mafruxin b'dar Missierna. Meta mietet Ġannina Pisani s-solitudni tiegħu saret ħafna iktar kiefra.
Anke xi saċerdoti bħalu jibdew jitfgħulu xi botti dwar Ġannina u Dun Karm jipprotesta magħhom fil-poeżija.
Protesta kultant anki kontra l-istess membri tal-kleru. Minkejja l-martirju li għaddewh minnu, Dun Karm xorta waħda Jibqa' jiddefendi l-ilsien Malti fil-poeżija tiegħu. Għaliex tarmih ilsien li tagħtik ommok u titlef għaqlek wara lsien barrani? Maltija kienet l-ewwel kelma f'fommok u bil-Malti tkellimt, tifel daħkani. U kiber miegħek dak ilsien ewlieni u ġmielu ltisex mal-ġrajjiet ta' ħajtek. Bih fissirt qalbek meta sfajt liħieni. Bih issirt tontoq meta mbikki rajtek. Għaliex int mela tiċħad, Malti ħija, lil dan il-lsien li bih int Malti sewwa? Ħobb jekk jislewlek l-ilsna barranija, iżda le tbarri lil min hu ta' ġewwa.
Dun Kalm jikteb poeżiji mhux fuq l-ilsien Malti biss, iżda wkoll poeżiji dedikati lil Malta, li jqisha bħala ommu u omm il-Maltin kollha. O Malta tiegħi, għax int biss ommi, int tajtni l-isem u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi. U kemm qed jgħidilha lil Malta, inti żgħira, inti umli, inti modesta, però inti ommi, u ħdej ommi ma jgħodd ħadd, ma jgħodd xejn. Tant kemm Dun Karm iħobb u jfaħħar lil Malta li jitqies bħala l-ewwel Ministru tat-Turiżmu.
Dunkar, per eżempju, faħħar il-ġmiel naturali ta' Malta. Faħħar il-baħar, faħħar il-wedien, faħħar is-sema blu. U dan kien żmien li aħna bħala pajjiż qatt konna biss noħolmuha illi nbieħu il-ġmil naturali ta' pajjiżna għat-turizmu. Dunkar, faħħar daw l-affarijiet Biex jagħmel riklam lil Malta. Anke linjiet reliġjużi miktuba minn Dun Karm jiġu esportati barra minn Malta. Wieħed mill-injiet li żjed popolari huwa l-innu Ewkaristiku li wara jsir magħruf bħala Nadurawk ja Ħobż tas-Sema. Dan l-innu, Dun Karm stess jisimgħu kumbinazzjoni waqt li jkun qed jisma' l-quddies fl-Italja. Darba Dun Karm mar, mar l-Italja u semagħhom ikantaw dal-innu kombinazzjoni. U jintqal li Dun Karm kien mar sapil xi ħadd u għallu Allu isma, allu min kitbu dal-innu? Allu ma nafx ta' allu nsejn, allu ma kitbu xi ħadd Taljan. Hmm? Mbagħad Dun Karm kien għallhom li kien kitbu Insomma, dan biex naraw kemm ix-xogħlijiet tiegħu ħarġu barra minn Malta, ekol, eh, ġifieri. u ġie apprezzat anke minn bosta nies li ma kinux Maltin. Tant oġobhom li ħaduh magħhom. U għadu jitkanta sal-lum fl-Italja, ehm, fil-knejjes. Dunkarm jikteb ukoll l-innu ta' filgħodu, l-innu li l-istudenti kantaw qabel jidħlu fil-klassijiet tagħhom għal-lezzjonijiet.

Tkun il-Knisja. Tina l-ħlewwa tal-isna tas-sema ta' dun karm. Spiċċat il-qoddisa, inkantaw l-innu ta' filgħodu, inkantaw l-innu ta' filgħaxija, traġa risa il-lejl mulejja. Dun karm ukoll. Spiċċat iċ-ċerimonja l-innu Malti lil din l-arselwa. U jkun propju l-innu ta' filgħaxija li jlaqqa' lil Dun Ġwann Galea ma' Dun Karm, meta Dun Karm fi xjuħitu jmur joqgħod ġewwa Tas-Sliema. Meta kelli xi għaxar snin, darba filgħaxija, flimkien ma' grupp ta' tfal minn San Ġiljan fejn kont noqgħod jien, grupp ta' abbatini, konna morna ma' qassis li kien jieħu ħsiebna. U fit-triq intqajna ma' Dun Karm. U dak Dun Karm hekk beda ħares lejna, jitbismilna, u mbagħad ħares ftit fil-botek. Kun qegħdin naraw dak il-ħin ix-xemx nieżla kien il-ħabta tat-tmieni ta' filgħaxija fis-sajf. U qisu fissa lejn ix-xemx hekk Dun Karm. Iffissa jħares lejha. U f'daqqa waħda beda jgħidilna Strofa minn dak l-innu sabiħ li jismu l-innu ta' filgħaxija, riesaq il-lejl Mulejja bil-wegħda tal-mistrieħ. Anke l-Avukat Joe Zammit Tabona, li twieled fid-dar fejn kien jgħix is-Surmast Robert Sammut, fil-Furjana, iltaqa' ma' Dun Karm. U kont orejtu xi poeżiji tiegħi, sewwa, kont għadni l-Università fil-bidu, issa jiena minn Saint Edwards, jekk titkellem bil-Malti isek qed tħaddem ħażin. Sewwa. U taptapli fuq dahri qalli, qalli, Anka b'din dawn biss inqisek ħija, speċi ta' tanni kuraġġ. Ma' Father Peter sera xi nonglot, meta jkun ċkejken, Dun Karm jagħmilha ta' pulċinell biex iferrħu. Ma kontx nistenna lanqas illi kien se jkun wieħed lest biex jagħmilha kważi tal-pulċinell biex idaħħaq lil tifel u biex jagħtih pjaċir. Toni Cortis qabad u mar iħabbat il-bieb ta' Dun Karm ġewwa San Ġiljan. Nisma' vuċi minn ġewwa Għaddi! Dawwart il-pum u f'nofs l-intrata nilmaħ 'l dan il-qassis, il-poeta, l-eroj tiegħi qiegħed bl-arloġġ tal-but qiegħed jara l-ħin. Refa' għajnejh biex jara minn ġie u għatlu Ġejt narak, Monsinjur. Għaddi, għaddi. U daħħalni fuq ix-xellug fl-offiċju fejn kellu l-iskrivanija, fejn kellu l-pjanu, fejn kellu l-libreriji bil-kotba. L-istudent George Peresso kiteb poeżija spirata minn Dun Karm u xtaq jurihielu. Imma l-ftit ma rnexxilux, għax Dun Karm kien l-isptar tal-Blue Sisters u kien ma jiflaħx ħafna. Għan-naqra.
U għal sorru daqsxejn ta' dixxiplina imma b'wiċċ imqid għal lavorja wiċċ ħelu għadni niftakru sal-lum. Għattinna li ma tistgħux tarawh għaliex ma kienx f'qagħda illi aħna nidħlu nidħlu naraw. Ftit jiem wara li George Peresso jmur il-Blue Sisters, Don Karm imut. Rever Zara ikun wieħed minn dawk li attendi l-funeral tiegħu ġewwa ħażebbuġ. Meta jkollu 14 sena. Kien mar ma' missieru, li kien jaf lil Dun Karm personalment. Kont ħadt gost immens li kelli l-opportunità mmur il-funeral tal-poeta nazzjonali tagħna. Ma fl-istess kien iddispjaċini għax għalkemm kont għadni żgħir kont ħassejt li Dun Karm kien jistħoqqlu aktar minn hekk. Ma kienx funeral statali.
Persuna li qatt ma tiltaqa' ma' Duncan Psaila hija Carmen Micallef Buhajar, Maltija li tkun qiegħda tgħix l-Eġittu. Carmen Micallef Buhajar bdiet korrispondenza li damet sejra ma' Duncan mal-snin għal snin twal. Qatt ma ratu, qatt ma kellmitu. Però meta miet, Ġiet Malta l-ewwel darba Carmen wara xahar snin li mid-Dunkar. Dina saħansitra ħalliet parti mill-wirt tagħha sabiex fil-Mużew tal-Katidral tiġi ddedikata kamra u imnalla, għax kieku naħseb li m'għandna xejn, fuq il-poeta nazzjonali, fejn hemmhekk hemm miġbura manuskritti tiegħu, kitbiet tiegħu, ritratti tiegħu. Ta' min ngħidu li Carmen Calv Bahajer ma kinitx xi sinjura. Taħdem kienet. Imma nista' ngħid illi ġid da kollu kważi nefqitu kollu kemm hu għal Dun Karm u għall-memorji tiegħu. Kull lapida mwaħħla fil-faċċata ta' fejn kien jgħix u fejn kien miet Dun Karm hija ideata u mħallsa minn Carmen Micallef Buhajar. Dun Karl ma jkunx irid jiltaqa' ma' Carmen biex ma jinqalgħux iżjed kontroversji peress li hija kienet xebba. Meta Dun Karl jibda jħossu jimrad, Carmen tkun trid tmur tieħu ħsiebu l-Blue Sisters, imma Dun Karl ma jaċċettax. Naf li Carmen Micallef Buhaġar kienet qaltli li hi riedet tiġi ddur b'Dun Karl meta kien marid, imma għal xi raġuni Dun Karl ma riedx. Carmen Micallef Buhaġar, bħal Dun Karl, tkun iffissata fuq il-Malti. U wara ma tmux tgħidilha il-Carmen Mikallef Baħaġar thank you. Għax taħt kienet. Mela m'għandniex kelma Maltija. Inti għax sejħu l-monument. Dak mafkar. Ekk titkell, dak mafkar. Għaliex tgħidulu mister, dak is-surra. Daw hekk kienet imma l-Malti kien mirqum tagħha. Saħan sitra jisimha Carmen Mikallef Buħaġar kienet tikteb Carmen bil-K, Mikallef bil-K u Buħaġar bil-Ħ maqtuha u bil-Ġi bit-tikka. Issa hekk tikteb ħaġar. Mill-kitba tal-itri tiegħu, Carmen tinduna li saħħet Dun Karm kienet sejra lura.
Kont niktiblu ta' sikwit għax ħassejtu solitarju. Mill-ittri tiegħu kont ħassejt il-battal li għandu f'ħajtu. Meta imbagħad kont inħoss li kien hemm xi telfa fl-ittri tiegħu, pereżempju l-aħħar ittra tiegħu għandu jkun ilu ċedit fl-ittra oriġinali tiegħu, għandu jkun l-ittra ċedit, ilu ċedit u jidher li mar l-isfel. U biss, u bqajt, u bqajt inħobbu, bqajt ingħożżu. Carmel Micallef Buhaġar tkun waħda min-nisa importanti fil-ħajja ta' Dun Karm. Imma l-iżjed mara importanti għalih tkun Lunzjata, ommu. Iżda dwar omm Dun Karm nitkellmu dalwaqt. Dalwaqt se nsiru nafu kif Dun Karm Psaila isir il-poeta nazzjonali ta' Malta. Dalwaqt insiru nafu wkoll li Dun Karm Psaila isir il-President Onorarju

Ġewwa ir-raħal ta' Ħaż-Żebbuġ insibu ħafna toroq imsemmijin għal Dun Karm, bħal Triq Dun Karm Sajla, Triq il-Poeżija, Triq l-Anja Maltija, Triq l-Innu Malti u Triq il-Poeta Nazzjonali. Għax Dun Karm huwa l-poeta nazzjonali ta' Malta. Sena 1935 Il-kittieb Laurel Opa jaqra l-poeżija L-Għanja tar-Rebħa ta' Dun Karm. Poeżija li titkellem dwar il-ġlieda li l-Maltin kellhom mat-Torok fl-Assedju ta' Malta. Wara li jaqra l-poeżija, Laurel Opa jikteb li Dun Karm huwa poeta nazzjonali. Dun Karm
la talabha, la pproponiha, la kien jaf biha.

Dun Kalm jiddedika poeżiji lil żewġ żebbuġin bħalu, lil Dun Mikiel Xerri u lil Mikiel Anton Vassalli. Malti safi tassew joħroġ minn fomi. Mhux għax għallintna l-ġmiel, is-saħħa ilana.
Is-sunet li kiteb Dun Karm lil Vassalli huwa wkoll sabiħ u fih flok intefa fil-metafora ta' raddilna jisu film dokumentarju il-ħajja ta' Vassalli. Hawnhekk wit irda.

u emozzjonalment fil-ħajja tiegħu fis-snin 30, 33, jinżel f'dan il-wied waqt li niżla x-xemx. U fl-aħħar vers jgħid, u nħoss għaddejja l-mewt minn fuq wit irda, u qiegħed fil-qiegħ ta' wit irda. U ħsibi jarġa lura lejn il-ġrajja ta' min għalina kien bil-bosta ħati. U nħoss għaddejja l-mewt minn fuq wit irda.
Ħażebuċ insibu wkoll il-każin tal-banda ta' San Filep, fejn f'dan il-każin Dun Karm iħobb jilgħab il-biljars ma' sħabu. Dun Karm jikteb l-innu popolari ta' San Filep u fil-bidu ta' snin 40 isir il-President Onorarju tal-Każin.
L-iktar ħaġa li għamel huwa ispirah il-każin. Ispirah bid-dehn tiegħu Ispirah bil-kliem mirqum tiegħu u tah dik il-ħuġġieġa biex il-Gażin ikompli mil-lat kulturali dak li hu llum, benniena ta' kultura li mhux biss tkabbar dak li huwa Żebbuġi imma tkabbar dak li għamilna wara kollox b'tant orgolju aħna Maltin. Il-mod kif hu aġixxa mal-deliġenti tal-Gażin, f'kull sitwazzjoni u l-mod kif il-Gażin mexa miegħu. Hekk kien l-innu Malti kien idoqqu qabel ma kien uffiċjali. Hekk kien l-innu popolari ta' San Filep kien idoqqu qabel ma kien uffiċjali min-naħa tal-Knisja. Dun Karm Psaila nnifsu ħa l-onorifiċenza mill-Università bħala ġieħ. Il-Gażin ukoll għamlu festin, tant kien iħossu parti minnu. Duncan miżur ukoll il-każin tal-Banda de Rohan f'Ħaż Żebbuġ, każin dedikat għal San Ġużepp. Duncan kiteb l-innu ta' San Ġużepp.
Bħala bniedem li jħobb l-għaqda, Duncan iħossu dispjaċut meta jkun hemm piki bejn il-każini. Id-dispjaċir tiegħu Duncan jesprimih fil-poeżija Lil Ħaż Żebbuġ raħal twelidi. Itina beżbiża Eli Żebbuġin. Għaliex meta niġi nżurek ma narax indafa u slim. Kien hemm il-piki tal-każini wkoll. Jista' jkun li forsi kien jara dil-pika. Dunkan, bil-każini li fit-tertis kienet iktar milli llum dil-pika.
Dun Karm jirnexxielu jgħaqqad iż-żewġ każini bl-imħabba kbira tiegħu lejn Ħaż-Żebbuġ, għax kemm fil-każin ta' San Filep u kemm fil-każin ta' San Ġużepp hemm sala dedikata għalih. Waqt iż-żewġ festi ta' Ħaż-Żebbuġ, Dun Karm kien jitla' fejn il-koppla fuq il-bejt u minn hemmhekk jitfa' karti miktuba bil-poeżiji tiegħu fuq il-vara qaddejja. Jiġifieri hu kien jipparteċipa f'dawn l-affarijiet popolari. Il-festa kien iħobba.
Dunkar ma jħux sem biss fil-festi, imma huwa wkoll attiv fil-karnival. Hu jikteb il-poeżija Ferħ Naħal, per eżempju, u Ġanni Vella, il-pittur Ġanni Vella jagħmel il-karru. Bi tfajliet, eh, jagħmluha ta' miċbħa tan-naħal, eċetera, eċetera. Li ħadu sem Dunkarm Ma qalx isma' l-karnival, le le le le ma rridx ikollix naqsam mal-karnival. Dun Karm ikun ċajtier anka bħala saċerdot. Joqgħod jaqbad mal-abbati Karmel Psaila għax kellhom l-istess isem u darba Dun Karm jispjega lil Karmel xi fisser il-kuljom Psaila u jgħidlu li tfisser basla. Għaliex aħna fil-Malti, għalli meta ngħidlu tifla, Ngħidu tfajla. Ara fej qiegħda s-similitun. Allura id-diminuttiv ta' basla tiġi bsajla, bsajla. Dunkar ikun ukoll saċerdot li jaħfel lil min iweġġaw, bħalma ħafel il-ġurnalist Pino Donati. Meta Dunkar, flok il-kelma introduzzjoni, jibda juża l-kelma daħla. Dan Pino Donati jakkuża lil Dunkar pubblikament li jkun qed jirreferi għall-atti sesswali. Meta għajruh li qed jgħidlek l-impastas, kiteb sunett biex jirrispondi. Imma ħallih fil-kexxun. U meta mbagħad għaddew snin u l-affar ikkalmat, ippubblikah. Għal din kon jagħti r-risposta li jiena ktibt għal dik għall-kalunja li tawni.
Il-poeżija li ddedikalu forma ta' sunett jisimha Lill-Ħabib Tiegħi PD. U kien qallu fil-poeżija, qallu isma' inti kasbart ill-ismi, inti għajjartni, imma la famajtni, imma jiena bħal m'għandu jagħmel saċerdot ta' Kristu, jien naħfirlek. Dun Karm bħala saċerdot, bħala poeta u bħala bniedem jistaqsi mistoqsijiet dwar l-eżistenza tiegħu

Smajt l-għasafar moħbija fix-xuxa tal-ħarrub jgħannu għanja ferrieħa ta' mħabba. Li jien u lil minnu hija poeżija ħajja. Hu jitkellem fuq esperjenza, fuq passaġġ, fuq telfien li kollha ngħaddu minnu. Minn ġol-ħondoq ta' dwejjaq kiefra jien għajjat imbikki. Għajjew għajnejja tħares bla ma tara u qalbi nfniet. Min se jagħtini l-għena tad-dawl sabiħ? Min se jurini trejqa li twassalni x'imkien fejn hemm il-milja tax-xewqa kbira li taħfili l-ħajti?
Waqt ir-rakkont tal-jien u lil minnu, Dun Kalm jitlef it-tama f'kulħadd u jafda l-fidi tiegħu lejn Alla. It-tama fl-aħħar tal-poeżija Għalija tfisser li hu ma sabx soluzzjoni għal mistoqsijiet tiegħu jew inkella ma sabx tweġiba sħiħa għal mistoqsijiet tiegħu. Imma sab alternattiva għal qada tiegħu. Ġifieri, minn bniedem imxekkel mid-dubju mill-imdejja mid-dwejja eżistenzjali kollha tiegħu,

Id-dalma li nġabret fuq ħsibi.
Dun Karm isib li zvok tiegħu maġem il-baħar.
Meta isem il-baħar hemm espressjoni il-baħar ibewwes l-art. Il-baħar ibbewż meta jkun kalm, titta dik il-mewġa rqiqa ħafifa, jisu qed jimmaġinaħ dak il-kobor kollu ta' ilma, eh, l-ilma qed ibewwes il-blat u jerġa' lura. Jerġa' jbus il-blat u jerġa' lura. Imma toġobni nħobbok, ja baħar, meta tfajjel minn ardnewa, tinxteħet fuq ir-ramel ta' xtajta u kollok ċajt u kollok ħlewa.
L-aħjar ritratt ta' Dun Karm tieħdu meta taqra l-poeżiji tiegħu. Dun Karm Psaila imut fit-13 ta' Ottubru 1961, ġewwa l-isptar tal-Blue Sisters. Karta vojta, illum il-ġurnata, għandha l-Dunkarm fuqha. Qabel jibda jikteb kittib Malti għandu l-Dunkarm miegħu. Dunkarm Bsajla, poeta nazzjonali. Iż-żebbuġi li spjega lil poplu Malti kull rokna ta' Malta. L-istoriku li fakkar lil Maltin dwar min kienu l-eroj tagħhom. Il-bniedem li ħalla warajh it-tifkira Tas-sbuħija ta' Ġannina Pisani. L-għalliem daħkan tas-seminarju li spiċċa waħdu mdejjaq ġo dar bi tlett ikmamar. Is-saċerdot li fl-aħħar ta' ħajtu kellu jirrifjuta l-għajnuna ta' persuna meta tassew kellu bżonna biex jipproteġiha. Ixwejjaħ li dejjem għex fil-benniena ta' ommu l-unzjata. Il-poeta tal-Kanarin. Sempliċiment Duncan.
Rajtek f'nofsinhar ħimet minn xhur